Tuzan caan ah kate ruat rio ah cathiang ka rak chim i ka van rel lai. Luka thawngṭha, dal kul le dal li, caang hleithumnak in ka rak rel lai. Cu ni ṭhiamṭhiam ahcun an lak i pahnih hna cu Emau an timi thlua leiah an kal i thil umtuning kong vialte kha an i ruah. Emau cu Jerusalem khan khan sarih tluk a si. Emau cu Jerusalem in khan sarih tluk a si. Cun pakhat hmun kha pek an hun rel ṭhan rih hna lai. Korin cakuat dal khatnak Korin cakuat dal khatnak caang hleihnih in ka rak rel lai. Kan chimmi hna cu Khrih cu thihnak in thawhter a si ti kha a si, a si caah zeitindah nannih a cheu nih mithi cu nunnak ah thawhter an si lai lo tiah nan ti khawh. Cun nan chimmi cu a hmaan a si ahcun Khrih kha thawhter a si lo ti a si hnga. Cun Khrih cu thihnak in thawhter a si lo caah kannih cu chim awk zeihmanh kan ngei hnga lo i Nannih zong zumh awk zeihmanh nan ngei hnga lo. Cathiang thluachuah petu kan Pathian min thangṭha ko seh. Zan caan ah atu bantukin aa tling lo tlak lo. Global hranhring hrinsor te le fa vialte hna purp ah caan hmang kho dingin caan nan ka von pek caah nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha amah sa u ahun chim taak ka duhmi a si. Culawng si loin atu bantukin ṭhihruaitu global upa nan dihlak cung zongah lunglawmhnak chim cawk lo ka ngei ko timi zong kha van nolh chih ṭhan ka duhmi a si. I voidang zongah biasehek te zong tlawmpal te van chim ka duh i kei hi global lei zongah voikhat hmanmi tling te zong ka lut kho lo. Kei tirnak tete cawlcanghnak zongah san kan tlai lo kan i tel kho lo natein atu bantukin lawmhnak bia von chim ṭhan nolh ka duhmi cu hnakkar tente in caan nan ka von pek caah nan cungah kai lawm tuk ti kha von nolh ṭhan ka duhmi a rak si. I nihin ah kan nu le kan pa simi hruaitu hna nan si zong Kalay hawi nan si zongah nanmah thlacam piaknak thawngin kan tlin kan tlak lo bupi ah Ninni caan ah Pathian nih a lam a kan hruai i nan thlacamnak thawngin le atu ah CBA zung zongah minmen te rianṭuan dingin ṭhutdir khawhnak caanṭha ka hmuhmi zong hi a phichuak cu kan zoh siseh cun khulai hawi nan thlacamnak thawng a si ti zong kha van nolh ṭhan ka duhmi a rak si. I kum thonghnih le pahlei kua in kei hi CBA zungah CBA kan nu kan pa hna nih a zei si hmanh ah hika hmun te thu dir ve u ti an kan ti. Atu hi keimah tuan bia tawi hun chim ka duhmi cu atu hi a ṭam hnihnak kum ngan ah kan thut dir a si ti zong kha vun nolh ṭhan ka duhmi a rak si. I cu lawng si loin atutan zongah van nolh ṭhan ka duhmi cu hranhring ka ti lai cu clover ṭhithruainak kong he pehtlai in atu bantukin kan ca'h thla nan cam lawng si loin nan rianṭuannak, nan cawlcanghnak, khulai hawi nan kan dirkamhnak tete kan hmuh tik zongah hin upatnak nganpi zong kan pek hna ti zong kha van nolh ṭhan ka duhmi a rak si. I tulio kan ram kong zongah kan zoh siseh cun tampi keimah nakin lai a ṭhu le thawngpang ah a ngaimi tampi kan hawi dawt nan si i tutan zongah a kan zoh siseh cun kum thong hi a pakul kul le khat hrawng kan zoh siseh cun ah COVID zawtnak rai ruangah minung tampi kan khualai hawi zong siseh kan minung hawi dang zong si hna seh minung tampi nunnak a liammi zong tampi an um hna. cu zawtnak rai cu a vong ṭian deuh tiah kan van ti hnu zongah atu bantukin ṭhithruainak rampi ṭhithruainak kong he pehtlai in aa nating a hung si tikah minung tampi kan zoh si si ahcun fimnak a cawng cuahmahmi kan fale kan nau vialte hna nih an cauk le an bualphen le an kheran ngol tak in ramtang ah tampi nunnak pek in caan a sik fah le hnai dawh tangah cuticun ṭhudir in kan fanau tampi an a ummi tampi an um hna ti cu keimah nakin tampi an an theihmi kha a rak si. I cu chungah hun langhter ka duhmi cu zeidah si kan ti siah cun nihin ah kan khuasak ning, kan ṭhutdir ning, kan ruah tikah hin a har ngaingai ko. Ram hnihnak ram thumnak a ummi kan fanau vialte nan si zongah hika lei i Kawlram chung i ṭhu dirmi hna ca zong zeitikhmanh a kan cah. Thlacamnak te hi kan philh hlah uh ti zong kha van nolh chih ṭhan ka duhmi a rak si. I khatalei kan chim si si ahcun vawlei nih a chuahpimi ral le minung ral he kan i tong. Cu lakah ai tenhmi, cu lakah a ṭhu dirmi dirhmun kan si tikah nan thlacamnak hi kan herh ko ti hi a tawi khawhnak chungin Atu zaanzaan ah hin van sawm kan duhmi hna a rak si. I cu he pehtlai in kan rianṭuannak kong te ah hmasa ka van ti bantuk in kei hi CBA zung rian ka ṭuannak hi a ṭam hnihnak a si. Kei hi ka tlaihmi hi nu lei a si. Women Secretary te kan ti. Nu Secretary a si i CBA ram hi Pathian nih thluachuah kan ṭhahnem ngaingai. Khrihfabu hi lokal Thla sawm li le pakhat kan um i lu u ji ka ti lai cu ti mi lu hi thong hlei khat le za sarih le panga cucu cute cun a cawlcang ah ai ṭhi hruai mi kan si ti te zong kha kan rianṭuannak le kan dirhmun te kha theih duh mi kan um sual ah cute zong cu van nolh ṭhan le van chim ṭhan ka duh mi a rak si. I cu chungah tlawmpal te ka thinlung a um mi van langhter ṭhan ka duh mi cu zei a si tiah cun CBA nih kan in hmaithlakmi kan rianṭuannak chungah pakhat ai telmi cu zeidah si kan ti si ahcun central nganpi in dot thum kan sak i cu chungah tuzaan ah zeiruang dah mi kong a chim hnga tiah nan thinlung a ruatmi zong nan um ve men lai na tein cu rianṭuannak chung te ah Pathian thluachuah co ting ve ko si tiah ai ham duhmi hoihna kan um sual ah tiah cute cu ka von langhtermi kha a rak si i cu senṭha inn dot thum inn nganpi kan sakmi cu tu hi ai lim cu amah liopi a si cang i a biapi in a taangmi cu zeideh si kan ti cun mei lai lei kha si cun ah Innkhaan tete a khaan chung a ummi ṭhutdin cabuai chantling ihphah tete zong ka a herhmi kha cucu tampi a um rih caah a zei si hmanh a ti ah zunglei zong kha meṭing te kan ṭhu i khualai hawi a simi mah le hrinsor a simi sinah zei kan ti hnga dah thawng te kan thanpiak law chantling pakhat te si zongah ihkhun pakhat te si zongah cu chung te ahcun a thluachuah i ham ve ko si ti a duhmi kan um sisi le tiah thawng an kan thanhter caah khan pumpak le cun hi i ṭhithruainak a bupi thawng thanh si loin tuzaan ah cu he pehtlai in van langhter van langhter chih ka duhmi a rak si. I cun a pahnihnak ah atu hi thawngpang chia chungah atu ka bia hmasa ka ti bantukin kan i von tem ṭhan hoi i cucu zeidah si kan ti cun Miohpain lei ka ti lai cu. Mio lei i a ummi, miohpain lei i a ummi kan Khrihfabu cun kan hawidawt khua tampi atu hi ruallopi in ral an zaam i atu hi CBA zung ah minung zathum le sawm nga hi zingzan zunglei nih thaithawh zanriah kan zohkhenh hna timi ti zong kha thawngthanh chih atu lawlaw se kan dirhmun te kha cu zong cu van chim chih ka duh i Cu chungah zeisi hmanh ah aa ralzaam caah tiah siaherh vel ngai kan um a si si le cite ṭhukkhat te maw asiloah ngapi ṭhukkhat te maw hei ti bantuk te zong kha cute zong ahcun nan thluachuah von samh khawh zong a si ti zong kha von nolh chih ka duhmi a rak si. I cathiang chung a ngai ka vung lut han. Pakhat te hun chim ka duhmi cu zeidah a si kan ti. Aristotle timi pa nih a timi cu zeitindah a ti kan ti si ahcun mi pakhat cu tehti amah ca lawng i ai ruah a si si ahcun ee tehti a hme tukmi a si ee tehti. Sihmanhsehlaw amah le chungkhar le mipi ca lawng a ruah a si si ahcun ee tehti tlawmpal tehte a ngan ee tehti a ngan deuh a ti. I sihmanhsehlaw vawleipi le cun vawleicung mipi vialte caah a ruah a si siah cun a ngan ngaingai ee tiah cu Aristotle timi pa nih a uh, biatawi biaroling ka ti lai cu cucu a van langhtermi kha kan hmuh khawhmi kha a rak si Ezekiel dal sawm li le dal sarih chung zongah kan hmuhmi cu zeidah si kan ti cun biakinn tangin Tiva pakhat a put i cu tiva a phaknak hmun paoh ahcun thilnung, ramnung vialte nih nunnak, lawmhnak an hmu ee ti tiah sermi thilnung vialte nih hnangamnak, lawmhnak an hmu ee tiah Ezekiel dal sawmli le dal sarih cang khatnak in a tang kan zoh siseh cun cucu kan hmuh khawhmi a si. Cu zeidah ka chim duh ti ahcun nihin ah global hranhring kan rianṭuannak nan cawlcanghnak nan kan ṭhihruainak tete khualai hawi ca tiah nan kut nan samhmi tete kan hmuh tikah hin hihi a lianngan tukmi a si a sunglawi tukmi a si nihin ah nan tha a ba ko lai nan re thei ko lai nan thinlung thinlung thabak he taksa retheih he tampi retheihnak phun tling nan lu cungah ai khin ko. Sihmanhsehlaw hi vialte kan i pumpeknak hi Bawipa nih a lak a siter lo. Cu kan pekchanhnak thawngin hmailei kan thluachuahnak tu Bawipa nih innka kaupi a kan onpiak ding a si caah atu bantuk khua le ram miphun caah khulai hawi ca tiin nan i pumpeknak hi Bawipa nih a lak a siter hrimhrim lai lo i chungkhar pumpak cio nan nunnak kha thluachuah nan hmuhnak tuah cang hram ko seh ti zong kha van nolh ṭhan ka duhmi a rak si. Izatial dar sawmli le dar sarih in a tanglei kan hmuh bantukin cu nihin in nan kut nan sammi sifak santlailo muinu muipa caah fanau vialte nan i pumpeknak hi midang caah thilṭha lawmhnak kan tuah khawhmi hi kanmah thluachuahnak a si ti hi Ezekiel chung zongah kan hmuh bantukin nihin nan retheihnak nan i pumpeknak vialte zong hi Bawipa nih aan philhpiak hna lai lo, aan cinkenpiak ko hna ti zong kha vun nolh ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cu vial cu kan siaherh caan kan siaherhmi bia sisehlaw caan kan hman khawh bal lo caah atu i a voi khatnak ka caan hman a si caah A zeideuh hi dah ka chim lai tiah keimah hmanh khi keimah le keimah hmanh khi aa lungawṭawm khin ka um. Hmailei ah Pathian tu nih caanṭha kan serpiak sehlaw a kan lung siaherh bia tete si zongah meeting si zongah tu bantukin thawngṭha thazaang peknak si zongah caan pek khawh zong kan i zuam ṭhan lai ti kha cucu biatawi chimnak a hung lan sehlaw Tuzaan caan i hmunkhat ah i ruah hna u sih tiah tlangtaar bantuk ah sawm kan duhmi hna cu thawhṭhan nun ti hi tuzaan caan ah i ruahṭi dingah sawm kan duhmi hna a rak si. Atu hi thaizing kip tu a thawhṭhan a si lai caah a zei sihmanhah hi te hi thawhṭhan nun timi te hi tlangtaar kan khen khawh lo zongah kanmah a si. Har vial tal kan thinlung ummi cio tal hi zoh ṭi le ngaih ṭi i zuam hna usih ti kha vun sawm kan duhmi hna a rak si. I tuzaan i ka vun relmi Baibal cacang hi Korin cu kuat pakhatnak dal hlei nga, cang hlei lin, cang hlei kua le Luka thawngṭha dal kul le dal li, cang hlei thum in cang hlei rukpar te kha tuzaan ni ka rak relmi kha a rak si. Cu chungah kan hmuhmi cu zeidah a si kan ti cun thawhṭhan nun he ai pehtlai in kan rak hmuhmi a si caah tlangtar kan chuah khawh lo zongah kanmah cio te kan thinlung ah thawhṭhan nun timi te hi sermon khawh i rak i zuam cio hna usih ti zong kha a thar in von nolh ṭhan ka duhmi a rak si. Hi thawngṭha thawhṭhan tiah kan ti tikah hin kan zoh siseh cun Matthai le Luke nih hin Jesuh Khrih a chuahnak kong hi an ṭial. An langhter. I sihmanhsehlaw ah, Jesuh Khrih a thi i a thawh ṭhannak hi kan zoh ṭhan a si siahcun zeitindah kan hmuh kan ti. Thawngṭha zapi te nih hin Khrih a thi i a thawh ṭhannak hi ah, an langhter ti hi ah, a pakhatnak ah von sawm kan duhmi hna a rak si. I phundang kan chim ahcun Matthai le Luke nih hin Jesuh Khrih a chuahnak cu an ṭial hna tein sihmanhsehlaw thawngṭha dang nih cun an dihlak tein an langhter lo i a thi i a thawh ṭhannak tu kha cu aa thawngṭha dihlak te nih aa an langhter ti kha van nolh ṭhan ka duh rihmi a rak si. I cu lawng si lo zultu hmasa hna zong nih cu thawhṭhannak kan timi hi an rak tuah. Phundang kan chim cu Christmas te kan timi Jesuh Khrih a chuahnak kong hi kan zoh si sia cun ah cuka rak tuah kha tin tiah zultu hna sinah an rak tuahnak a bik in kan hmu tuk lem lo ti kha a tawinak an von ser ka duhmi a rak si. Cucaah zumtu hmasa a simi Origin nih cun zeitindah ti te kan ti si ahcun Bawi Jesuh Khrih a sunparnak cu ee te ti a chuah ni nakin a thihnak le a thawhṭhannak ah hin a si deuh ee te ti. Ka van nawl ṭhan lai. Zumtu hmasa Origin timi pa nih Bawi Jesuh Khrih a sunparnak cu a chuah ni nakin le A chuahni nakin ee teti a thihnak in a thawh ṭhannak tu ahhin a thihnak a thawh ṭhannak tu ahhin aa a sunparnak hi a lang deuh ee tiah aa Origin nih a kan timi kan hmuh khawhmi a rak si. Cu lawng sihmanhsehlaw a tangah a van peh ṭhan rihmi cu zeitindah kan hmuh kan ti siah cun Jesuh Khrih hi teti rak tho ṭhan hlah sehlaw hi teti Bethlehem i a chuahnak hi sullam a ngei hnga lo i nangmah le keimah mi sawhsawh bantukte hi a tuanbia hi a si ko hnga ee tiah cucu Origin nih a vun langhternak kan hmuh khawh ṭhan rihmi a si. Ih cu lawng silo a van pe ṭhan rihmi cu zeitindah kan hmu kan ti siah cun a thihnak le a thawhṭhannak nih hin ee teti mishai ah a sinak he thukpiin a langhter ee teti. Cu a thihnak le a thawhṭhannak nih hin Messiah taktakmi khamhtu taktak a sinak hi a langhter ee te ti. Phundang kan chim ṭhan si siahcun cucu zeidah a hei sawh duh tiah kan ti ṭhan a si siahcun thihnak in a thawhṭhan hnu lawngah hi mi vialte nih kan zumh ti hi hi thawngṭha nih hin cu origin nih a vun langhternak kha kan hmuh khawhmi kha a rak si. I cucu a thihnak a thawhṭhannak le thawngṭha nih a van langhtermi van langhter ka duhmi a rak si. A pahnihnak ka langhter ka duhmi cu zeidah a si kan ti sicun vawleicung ah hin kan zoh si si ahcun bu tampi le zumhnak tampi hi a um i cu zumhnak tampi le bu tampi hna nih cun kan zoh ṭhan si cun kan dihlak kan i khahnak cu zumhnak kan i khahnak kan ngeihmi cu zeidah a si? Si kan ti ahcun thawhṭhan zumhnak hi a si. Khrihfabu tiah kan timi phundang kan chim cu a tampi. Zumhnak kan timi zong, biaknak kan timi zong a tampi. I sihmanhsehlaw cu vialte kar kan hlan i kan kal kan kalpimi biaknak chungah pakhat ai telmi cu si kan ti cun uh, thawhṭhan zumhnak hi a si ti kha vun langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Ih thawhṭhannak a zummi Khrihfa paoh nih ai khat tein kan ngeihmi biakamnak cu zeidah a si tiah kan zoh ṭhan a si zocun phunhnih a um. A pakhatnak cu zeidah a si kan ti cun tipil innak kha a rak si. A pahnihnak cu Bawipa thi le sa kan ti, Bawipa zanriah kan hmannak hi cucu hmun khat i cu biaknak paohpaoh a simi hna cun Zumhnak tampi a ngeimi hna tiah kan ti cu biaknak chung i ai khupmi hna nih kan ngeihmi a tlangpi in kan i hrawm khawhmi cu ka van langhter cang bantukin tipil innak kan timi Bawipa zanriah tiah kan timi hi cu chungah cun kan i khat dih ti kha a tawi khawhnak chungin Khrihfabu tuanbia chungah van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. I doctrine kongah kan zoh si cun kan i dangnak zong kha tampi um lai na tein Vun langhter ka duhmi cu chung tu ah khan kan kal ning, kan i ṭhithruai ning kha kan i funnak si ti zong kha a tawi khawhnak chungin vun fianter ṭhan ka duhmi mi a rak si. I cu i a hei sawh ṭhan rihmi cu zeidah si tiah kan ti ṭhan a si si ahcun thawhṭhan zumhnak nih hin Khrihfa Khrihfami vialte kha pumkhat ah a kan ser i cucu ah cu pumkhat a kan sernak chungah ai von telmi cu a pakhatnak zeidah si kan ti cun Bawipa pakhat Zumhnak pakhat, tipil pakhatnak tangah ticun a kan chiah dih tinak kha cu biaknak le zumhnak nih a hei kar a hei hlanpimi kha a rak si. Cucu thil cu phundang kan chim ṭhan a si siahcun zeitindah kan hmuh kan ti siahcun pumkhat sinak ai thawknak hrampi, biaknak vialte pumkhat sinak ai thawknak hrampi a si ti kha Hika zawn ah cu thawhṭhannak kong he pehtlai in cu kan zumhnak he kar kan hlannak kong le biaknak he kan kalṭinak kong he pehtlai in van langhtak ṭhan ka duh rihmi a rak si. I cu thawhṭhannak chungah cun zeidah kan hmuh ṭhan tiah kan ti siah cun Bawi Jesuh Khrih nih hin kan zoh si siah cun zultu tampi aa a nun lio ah hin a rak ngaih hna i cu zultu hna an zumhnak chungah hin phunthum in van ṭhen ka duhmi a rak si. Cu zultu hna minung tampi chungin a tlangpi in phunthum van ṭhen ka duh. A pakhatnak zumhnak phun cu zeidah si kan ti cun Johan Thawngṭha dal kul, caang kul le caang nga kan zoh si sia cun kan hmuh khawh. Cu chungah pakhatnak i kan hmuh khawhmi cu Thomas zumhnak te hi a si. Thomas zumhnak te hi vun zoh u sih ti ka duhmi a rak si. Thomas tuanbia cu Thomas i a zumhnak tuanbia te cu kan theih lengmangmi kha a rak si. Cu chungah kan hmuhmi cu zeidah si kan ti cun Thomas a nunnak ah Jesuh Khrih an tlaih i a thi i a thawh ṭhan tikah Minung tampi nih zultu hna zong nih cu a thi i a thawhṭhannak tuanbia cu an chim. Natein Thomas nih cun zeitindah ti kan ti cu, Thomas nunnak kan zoh tikah hneksak hnuah zumhnak phun a ngeimi Thomas si ti hi a tuanbia tawi kan hmuh khawhmi a si. Cucu zeiruang dah kan chim khawh tiah kan ti si ahcun Thomas nih a kut Sireh an khennak, a hnak phoi an chun nakhnga ka hmuh i ka tongh hmasa lo ahcun ka zum kho lo tiah a ti. Sihmanhsehlaw cu Jesuh Khrih cu cuti a hmuh i a zoh ve tikah cun aa Thomas nih aa Jesuh Khrih a hmuh hnuah a zumh ti kha aa hika zawn ah Thomas nunnak chungin vun langhter ka duhmi a si. Ka chim duhmi cu a tuanbia saupi Chim ka duh bikmi cu zeidah a si kan ti cu hneksak hnuah zumhnak phun kha a rak si. Hneksaknak hmuh hnuah zumhnak phun a ngeimi Thomas a si. Nihin ah Khrihfa zumtu minung tampi zong nihin ah Jesuh Khrih zultu kan si kan ti, zumtu kan si tiah kan ti, amah a biami si, ah kan si tiah Kan ti cio tikah kan nunnak ah thil pakhatkhat hneksaknak phun bantuk thil pakhat kan tonnak kan ton hnu lawngah a zummi asiloah ngaihchiatnak, lungretheihnak, sungzawtlaknak, puicimhnak kan ton hnu lawngah Thomas bantukin cu thil hmuh thil khuaruahhar hmuh hnu lawngah a zummi phun kan si lo ding hi hika zawn ah tuzan caan ah van sawm kan duhmi hna a rak si. A pahnihnak ah A pahnihnak zumhnak phun cu zeidah si kan ti seh cun Moses zumhnak te kha a rak si. Moses a tuanbia kan theih lengmangmi a si. Burbuk chungin Pathian nih a auh tikah Moses, uh, cu Moses nih cun a khuaruahhar. Sihmanhsehlaw aho nih a ka kawh, aho nih dah a ka auh, aho dah ka pawng ah a um ti kha fiang tein a theih lo tikah Moses nih ai thawh i a timi cu Israel pathian taktak maw na si tiah a ti. Asiloah midang pathian dah na si i aho set pathian dah na si ti kha cuticun Moses nih Pathian a halnak kha Pathian aw a ngaih i a halnak kha kan hmuh khawhmi kha a rak si. Sihmanhsehlaw a donghnak ah Moses nunnak kan vun zoh ṭhan tikah zeidah kan hmuh kan ti si ahcun Pathian nih nai putmi ṭhengṭhunh kha vawlei ah hlonh law cuticun rul ah ai cang lai tiah ti i cu a ṭhengṭhunh cu a hlonh tikah rul ah ai cang taktak. A mei in a tlaih ṭhan tikah zeidah kan hmuh kan ti si ahcun ṭhengṭhunh ah ai cang ṭhan ti kha hika zawn ah van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Moses nih Israel Pathian taktak nih a ka hruai ti kha a hngalh i A zumh ti hi a tawinak in Moses nunnak hmangin van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Nihin ah Moses bantukin Pathian awka, Pathian nih a kan auhnak, asilo Pathian nih thluachuah co tinawk a kan pekmi thil hna hi caan tampi ah Pathian nih kan nunnak a kan cawisan tikah hmunhma ṭha, nun diriam in Nun duhdimnak hmun i kan ṭhut kan dir tikah hin a biapi taktakmi cu aho Pathian dah na si ti hi theih lo a fawi temi a si. Zei bantuk Pathian dah a si ti hi hngalh lo zong hi a fawi taktakmi a si caah cu dirhmun i kan dir lio caan zongah chiatnak kan ton ah, ṭhatnak kan ton ah, lawmhnak kan ton ah, thluachuah kan co tinah Habakuk bantukin Bawipa hi aho set dah a si ti hi kan nunnak a kan fian ding hi a biapi taktak. Mi a si ti zong kha a tawinak in Moses a tuanbia saupi chungin von ṭaw in von chim ṭhan ka duh duhmi a rak si. A pathumnak ah zoh u si tiah von sawm kan duhmi hna cu a pathumnak zumhnak phun cu Nikodimu timi zumhnak kha a si. Cu Nikodimu hi zeitindah a tuanbia kan hmuh ṭhan kan ti cun A cangmi thil zoh in zumhnak kan a cohlangmi zumhnak phun kha a ngeimi a rak si ti hi hika zawn ah hin kan hmuh khawhmi kha a si. Nikodemu cu a donghnak a kan zoh ṭhan a si si ahcun a tuanbia a tuanbia a donghnak cu Jesuh Khrih vailamtahnak caan a phak tikah Jesuh a zumtu pakhat ah ai cang ti kha hika zawn ah hin vun langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cucu nihin ah hin Bible biakam hlun zong ah biakam thar chung zong ah zumtu kan sinak ah hin Pathian he kan i pehtlaihnak kha thawhṭhannak nun tiah caan tampi a thawhṭhan tiah kan di kanmah le kum rop i kan hmannak ah hin caan tampi in a biapi taktakmi kha a rak si. Zei bantuk in dah Moses bantuk in mah kan zumh Zumhnak a ngeimi ma kan si. Nikodemu bantukin ma zumhnak phun a ngeimi ma kan si. Asiloah Thomas bantukin dah zumhnak a ngeimi phun dah kan si ti. Cucu kanmah le Pathian kan i pehtlaihnak ah cu kan zumhnak hram ai hngatmi a si caah ahohmanh nih na ṭhawng na der tiah tah khawhmi a si lo caah Cu kanmah le kan zumhnak in ai hun pehtlaimi a si ti zong kha nang na ṭhawng, nang na der, na zumhnak ah tiah nang thil na ti kho ti awk zong kha kan ṭha lo ti hi hika zawn ah hin cucu kanmah le Pathian kan i pehtlaihnak cio tu ah ai hngatmi a si ti kha von nolh ṭhan ka duh rihmi a rak si. I Korin cakuat pakhat dal hlei nga cang hlei li cang hlei kua chung kan hmuhmi cu zeidah a si kan Paul nih ca a kuatmi hna kha a rak si. Cu chungah a pakhatnak i kan van relmi kan relmi kha kan theih lai tiah zumhnak ka ngei. Khrih thawhṭhannak hi ee ti ti um hlah selaw chim awk zeihmanh kan ngei hnga lo ee ti ti. A sullam cu Khrih thawhṭhannak hi um hlah selaw chim awk zeihmanh kan ngei hnga lo ti a hei sawh duhmi cu zeidah si tiah kan ti si ahcun ah, Khrihfa timi le Khrihfa bu timi hi Khrih a thi i a thaw ṭhannak he a um lo a si si ahcun aa santlai lo a si hnga ti hi sinihin a hei sawh duhmi kha a rak si. A pahnihnak i a van langhtermi cu zeidah si kan ti ṭhan a si si ahcun aa zumh awk zeihmanh kan ngei hnga lo ee te ti. Cu nih a hei sawhmi cu zeidah si kan ti si ahcun Khrihfa zumhnak hi pakpalawngpi a si hnga a ti. Cu Khrih hi ka caah a thi a tho ṭhan timi zumhnak kan nunnak taktak ah kan i tlaih i kan i nunpi lo a si si ahcun ti a ti. Paul nih a langhtermi cu Khrihfa zumhnak kan timi pakpalawngpi a si ko hnga ee ti a ti. Nihin ah Khrih cu ka caah a thi a tho ṭhan tiah zumtu pumpak cio kan nunnak zong tiah kan ti cuahmah lio caan ah hin caan tampi ah kan zumhnak hi a ṭhawnnak a der hi kanmah tein kan i tah awk a si ti zong hi van langhter ṭhan ka duh rihmi a si. Phundang kan chim a si si ahcun Khrihfa zumhnak hi pakpalawng men sawsawh a si hnga. Nihin a kan zumh tiah kan timi hna hi pakpalawng men sawsawh a si ding tu khi hi nih hin ai sawh duhmi ka rak si ti hi a thihnak a thaw ṭhannak cu zumhnak cohlannak taktak kan ngeih lo a si si ahcun ti hi van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. I a pathumnak cu zeidah a si tiah kan ti cun zumhnak hi tete hlennak menmen a si ko hnga ee tete. Cu zumhnak cu Khrih a thi i thawh ṭhannak hi tete kan zumh le kan cohlan lo a si siah cun tete Khrihfa zumhnak hi hlennak menmen sawsawh a si hnga ee tete. Ka zum maw zum lo, ka zumhnak a fek maw a ṭhawng timi hi ahohmanh nih i tah khawh a si lo. Ka bia hmasa ka ti cang nain Jesuh Khrih kan zumhnak hi mi aa minu mipa pakhatkhat kha bia kan ruah i asiloah hlenkai bantuk i ti sawsawh men he cun tahchunh awk a ṭha lo. Cu kan zumhnak cu hlennak men sawsawh a simi Phundang kan chim cu zumhnak deu sawsawh. A phung men Khrihfa ka si, a phung men ka zum tiah ti i Christmas hei ti, kumthar hei ti thawh ṭhan ti paoh i ka ca thi a thawh ṭhan ti khi zei ka ti lai. Kanmah le kanmah ti ti kan i pumpeknak sawsawh men bantuk. A si sual si si ahcun cucu cu Khrihfa zumhnak he hlennak sasawm men zumhnak phun si ti kha hi nihin a hei langhter duhmi a si ti zong kha cu Korin cu kuat chung i dan hlei nga chung i kha van langhter ṭhan ka duhmi mi a rak si i a pathumnak a palinak ah van langhter ka duhmi cu zedah si kan ti si ahcun sualnak chungah nan tlau rih hnga maw? Cucu nih cun a van langhter Mi cu ahodah zeidah si ṭhan tiah kan ti si si ahcun ahohmanh thamnak nan hmu kho hnga lo i tinak kha rak si. A paruknak ah a van langhtermi cu mi vialte lakah zaangfah awk tlak cu nanmah hi nan si hnga tiah ti. Phundang kan chim ahcun cu cu i a hei chim duhmi cu biaknak tli- uh, biaknak tlau a biami nan si tinak kha rak si. Nihin ah kan umnak cio ah A hleiin tuzaan ah hi thawhṭhannak nun he pehtlai in von chim ka duhmi cu zeidah a si tiah kan ti si ahcun kanmah dang ah Pathian rian ah biaknak ah caan tampi ah kan i pumpe tiah kan ti lio caan ahhin cu kan i ṭhithruainak kar kan hlanpimi biaknak hi a caan ah a deumi, a tlaumi zumhnak biaknak phun hoi hna a si sual lo ding kha hika zawn ah Paul nih Korin cakuat chungah khan a kan cawnpiak duhmi kha a rak si. Cucu kanmah te tu in kan ṭhawn, kan der, kan hmet, kan ngan, kan sum i tah ding tu kha a rak si zia zong kha Paul nih fiang tein a kan cawnpiakmi kha a rak si. Phundang kan chim ahcun Khrih thihnak le thawhṭhannak hi zeirel loin a zum lomi hna ca i karhlanpi mi a hei sawh duhmi biaknak zumhnak phun kha hi Korin Cakuat pakhat dal hlei ngak caanghleir li caanghleir kuan in a kan cawnpiak duhmi a si ti kha a tawinak khawh chungin von rawh ṭhan ka duh rihmi a rak si. I cun a ngan pathum chungah von i ruah hna usih tiah sawm ṭhan kaan duhmi hna cu Emau khua lei i khualtlawngmi pathum kong kha, a sorry, pahnih kong kha von chim ka duhmi a rak si. Cucu Jerusalem in kan zoh cucu Emau kalnak lam hi khan sarih a ti. Tluk a hlatnak ah Jesuh an hei fuhnak kong le Jesuh he hmun khat i an tlun kalnak kong kha cucu kan theih lengmangmi Baibal casang ti kha rak si. Cu chungah van langhter ka duhmi cu zeidah a si kan ti siah cun, Jesuh Khrih nih a thi i a thawh ṭhannak kan zoh a si ahcun hika zawn ah hin Kleopas timi le a hawipa hi Jerusalem in cu Emau khua lei an kalnak ahcun an tuanbia Jesuh Khrih he an i tumnak te kha a rak si. I kan theih lengmangmi a si caah a tawinak in hika zawn ah van ṭawh ka duhmi cu zeidah a si kan ti zocun Jesuh Khrih kha an pawng ah a kal ko. Anmah he a kal ko na tein Jerusalem in Jesuh Khrih a thi a tho ṭhan timi cu a thawh ṭhannak kong cu mibu tampi nih an i ceihmi kha an theih tikah an khuaruahhar tuk. Cuticun cun Jesuh Khrih kha amah a si ti an theih lo tikah Jesuh Khrih lehtu kha cu amah kong lehlam cu lehlam tu kha an chimnak kha kan hmuh khawhmi kha a rak si. Tuzan ah chim ka duhmi cu nihin ah Jesuh Khrih ka ca a thi a tho ṭhan tiah caan tampi kan ti lio caan ah hin Phundang kan chim ahcun kan pawng ah a um, kan naihte ah a um ko, a ṭhu ko tiah a kan umpi ko. Kan chungkhar ah, kan chung lei nun ah, kan khuatlang ah, kan miphun ah Khrih nih a kan umpi ko, kan pawng ah um ko ti kan ti lio caan ah hin aho si lo, aho a si ti hngalh lo hi a fawi taktakmi a si. Cucu zumtu kan nunnak a biapi tuk hringhranmi ka rak si. Caan tampi ah lungretheihnak, ngaihchiatnak, khuaruahhar vansannak kan ton caan ahhin Jesuh Khrih nih phundang kan chim cun a kan kaltak rua, kan sinah a um rua lo ti kan ruah cang zong khi caan tampi a um. Khatalei ah a um ṭhan rihmi cu Jesuh Khrih kan pawng kan naih te a um ko natein a ho si ti kha Cleopas le a hawi nih an theih lo bantukin zumtu kan zumhnak ahhin nifatinte kaa kan hlannak ahhin Cu thil cu ai tinh khomi a rak si ve zia zong hi tuzan caan ah van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cucaah tuzan ah a bik in chim ka duhmi cu zeidah a si kan ti si. Thawhṭhannak nun tiah kan timi hna hi caan tampi ahhin Kleopas le a hawi le Moses te hna, Nikodimu te hna, Moses te hna an nunnak kan von chim cang bantukin Caan tampi ahhin cu Khrih a thih i a thawhṭhannak in lam hlapi ah kan ruah caan hi caan tampi a um tawn. Jesuh Khrih a thih tikah Jesuh Khrih thawhṭhannak nun tiah caan tampi kan ti tikah hin thla nakin a si lem lo. Cun tuanbia zongah hin a rak si dih lem lo. Cun van langhter ka duh ṭhan rihmi cu Baibal ca zongah hin a si dih hlei lo. A bik in cu zei ah khin dah a si bik thawh ṭhan nun tiah kan timi cu nihin nangmah le keimah aa kan chung tu ah khan a rak si zia kha tuzan caan ah a bik in cu thawhṭhannak nun nih a hei sawh duhmi kha a rak si. Kan ol ṭhan lai. Thawhṭhannak nun tiah kan timi hi thla nakin a si dih lem lo. Thlan hmun zongah a si hlei lo. Cun tuanbia a thi a tho ṭhan timi tuanbia sawsawh ah khan a si fawn lo i Baibal ah a thi a tho ṭhan timi zongah a si dih hlei lo i nihin ah nangmah le keimah kan chungtu ah cu thawhṭhannak nun tiah kan timi hi ai sem i a thawh ding kha cucu a nun ding kha thawhṭhannak nun nih hin a kan cawnpiakmi a si ko lo mu ti kha van langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cucaah Jesuh Khrih cu van zongah a kai lo i cuka ah khaka tinak nakhmanh in kan chungtu ah khan thlarau in a lut i khua a sa ti tu hi nifatin te kan nunnak ah kan i nunpi i ka ca a thi a tho ṭhan ti kan cohlan bantukin vancung ah siseh, thlan hmun ah siseh, a tuanbia ah siseh, Baibal ah siseh tinak nak hman in nangmah le keimah tu he hmun khatte a nung i a kalṭimi Jesuh Khrih Pathian a si ti kha kan nunnak tu kan cohlan ding kha cu thawhṭhannak nun nih hin va lunghter ṭhan ka durimi a rak si. I cu thawhṭhannak nun ahcun kan zoh ṭhan a si siahcun hneksak hika zawn ah van langhter ka duh ṭhan rimi cu hneksak hmasa hnu lawngah siseh Thil a cangmi zoh in siseh siloin Pathian nih Khrih thawngin ai phuangmi biatak zumhngamhnak tu in cu thawhṭhannak nun cu kar kan hlanpi ding khi kan zum i kar kan hlanpi ding khi a biapi taktakmi a si ti zong kha vun langhter ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cucu Pathian dinnak tuah awkah Khrih ṭhawnnak ah Ka tho ve tiah i pumpek ngamnak in ai thawkmi, ai semmi zumtu kan si ding kha a biapi taktakmi kha a rak si. Phundang kan chim ṭhan a si si ahcun Khrih he nun i hrawm. Midang dawt le midang caah nun timi hi Cu thawhṭhannak nun nih hin aa hei sawh duhmi, ai timh duhmi a si ko lo maw ti tuzan caan ah hin vun sawm kan duhmi hna rak si. Jesuh Khrih kan ca i a thi, a thawhṭhannak a tuanbia kan zoh siseh cun cucu nangmah le keimah kan sual kanmah tein cu kan sual kan i ṭhen khawh lo dingmi kha cu kan sual ṭhennak i cu kan sual khamnak hnga ding caah a sual lo i chiah awk hnga ding caah cuticun kan ca i a thihnak kha a si i a thawhṭhannak zong a si ti hi kan cohlan a si si ahcun cucu thawhṭhannak nun nih a kan duhpiakmi zong kha a si ti hi a kan cawnpiakmi zong a si ti kha van langhter ṭhan ka duhmi a rak si. Cu thawhṭhannak nun nih cun a ngeimi hna cu Khrih he nun an i hrawm i midang dawt midang he nun a hrawm khotu an si ti hi ka zawn ah vun langhter ka duh ṭhan rihmi a si. Jesuh Khrih a thih i a thawh ṭhan tik zongah cu a Khrih a thih i a thawh ṭhannak a zummi, a hmu i a theimi vialte hna nih an i ṭhutpi lo. Midang ca zeitluk in dah Hi thawngṭha hi an theih cio lai tiah midang cah cuticun cu thawngṭha phortu an si ti hi van nolh ṭhan ka duh rihmi a rak si. Cucaah cu Khrih thawhṭhannak nih cun thihnak le kan zoh siseh muihnak, ṭhawnnak a donghter i Cu thihnak muihnak a donghter ceunak chungah a kan luhpitu, hnangamnak nun duhdimnak chungah a kan luhpitu, lam ah kar a kan hlanpitu, lamthluan a si ti zong kha van nurh ṭhan ka duhmi a rak si. Phundang kan chim ahcun muihnak kha, ceunak kha a hruai. Cun palhnak a simi kha biatak nunnak lam tu ah a hruai i sualnak ṭhatlonak a simi kha dinnak lam tu ah a ṭhithruai i huatnak ralnak tiah kan timi ṭhatlonak thil a simi paohpaoh kha dawtnak lei a karh hlanpi ti hi hi ka zon thaw ṭhan nun nih a kan cawnpiakmi a rak si. Phundang kan sim cun thihnak kha nunnak lei ah a thlen ti kha cucu kan ca thawhṭhan nun thawngṭha cu si ti hi Tuzaan caan ah han chim ka duhmi a rak si. Kan ca a thi a tho ṭhan tiah kan ti lengmang tikah cu thawngṭha cu kan aupi tiah kan ti lengmang tikah kanmah sining kel si loin tampi midang ca nun hrawm duhnak kanmah nun sersiam i midang ca zong thil ṭha tampi a tuah i thluachuah a hrawm i amah thlarau bia he taksa lei he nun a hrawm kho tu hi nihin ah thawhṭhan nun tiah kan timi a si ko ti hi cucu tuzaan caan ah Luka thawngṭha kong he pehtlai siseh, Korin cakuat chungah he pehtlai in thawhṭhannak nun he tuzan caan ah thazaang pek le forhfial ka duhmi a rak si. Thawhṭhan nun tiah kan timi cu muihnak a simi kha ceunak nun lei ah kan thinlung a muimi, kan ruahnak ah muihnak in a khatmi kha kan nun ceunak lei ah lam a kan hruaitu a rak si i hlanlio thil ṭhalo kan tuahmi, Khrih duhnak a si lomi thil Sualnak, palhnak, ṭhatlonak, thinlung khuaruah tuaktannak a kan ngeihtermi kha biatak lei ah lam a kan hruaitu a si i cun huatnak, ralnak timi thil Khrih nih a duh lomi, Pa Pathian nih a duh lomi, tuah lo ding tiah a kan timi thil vialte kha cu huatnak thil vialte kha remnak, dawtnak lei kar a kan hlanpitu, thihnak kan nunnak lei a kan thlengtu, nun kan ngeih khawh nakhnga dingah cucu kan cah. Nihin ah thaizing kip tu kan hman dingmi thawhṭhan nun thawngṭha cu a si ko lo mu ti kha tuzan caan ah caan tawite thazaang pek le forhfial ka duhmi a rak si. A thei ngaitu aa kan dihlak caah Bawipa tu nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.